Nau mai te iwi ki Haka Life Podcast. Ko Kawariki Morgan tōku ingoa, ā, he waimarie nui nōku. Te noho tahi ki ētahi o ngā tino toki o te ao kaiwhiriwhiri kapa haka, ki te kōrero i tā te kaiwhiriwhiri titiro, ki ngā mahi i runga i te papatūwaewae o Whakataetae. Ko te kaupapa kōrero, ko te whakaeke. Kia tahuri atu tātou ināianei ki te mātanga haka a Te Hira Paenga me ōna whakaaro ki te kaupapa nei. Kei taku rangatira, kei te hoa, tēnā rawa atu koe i tō manaaki mai i tēnei tono āku kia noho tahi tāua ki te kōrero mō tēnei ao e kaingākaunui tia ai tāua. Tēnā koe, e mihi ake ana. Te hira painga, ko toku pāpā, nō roto o Ngāti Porou, Ngāti Konohi, Ngāti Rangi, te whānau a Ruataupare ki Tūpāroa. Taku māmā, nō roto o Ngāti Hine, Ngāti Kahu, Ngāti Rangi. Toku māmā whakaangi nō roto o Tainui, toku pāpā whakaangi nō roto o o Ngāti Kahungunu. Hono, pērā i a koe, pakeke mai ngā rekereke i te hauāuru, i te pae o i raro i ngā rekereke maunga o Waitākere, ki tō tāua, tō tātou, tō mātou nā marae, a Hoani Waititi, 80 mā hanei te tau, whānau mai au, ko au tērā e tipu i pakeke mai. ki Hoani Waititi. Nā reira ahatia ngā ngahere whakapapa a tātou nei ki ērā o tāua nei iwi, ko tērā, tāua tērā e pakeke mai i konei, ki Tāmaki Makaurau nei. Tēnā koe me ō mana me ō ihi. Tēnā koe. Me te whakaaro hoki ki tō māmā. Tēnā koe. Te tūnga tino whaea manaaki mai i a au i a tāua i tō tātou hapori. Kia ora rā. E rere tonu ana te aroha ki a ia. Kia hoki mai ki a tāua i te ao kikokiko konei. Tēnā, kōrero mai mō tō ao haka. Te ao i tipu mai koe, Ko tāu e tērā i Waititi. Tika. Ā, me te mea nei aku mātua tokowhā, katoa rātou i te wāhi ko Tai. Tērā tētahi wā ko tō mātou, tōku pāpā whakaangi te kaiwhakahaere o te marae, tōku māmā whakaangi te tumuaki o te kura, tōku pāpā te kaiwhakaako o reo, tōku māmā kaiwhakaako o reo Pākehā. Nā reira, ko te pā harakeke, ko Waititi tonu. Heoi anō, nō ngā tau 60, 70, hūnuku aku mātua a ki Tamaki nei. Na reira, pakaru whawhati ana au mai nga kuha a taku mama, a te Roopu Manutaki, a te kai i te ao i te po. A o taku whanau, aku koka ia Nana Aroha Koka Ruti, te kai tata ki wahine iwa tekau, e whakaihuaka, aku matua ia Richard Ngatai, ia Papa Kay, Fai Linley, katoa katoa taku whanau. Kaihaka kapa o Te Roopu Manutaki tui ngā tau ā, 60, 70, 80 tau. Ka whānau mai ana ahau, 82, mea mai taku māmā ka tū nā whakataetae ā-rohe ki te marae ātea o Waititi. Koi tērā e haumarutia ana e Nana Sharples i aua rā. Her not, kare Paku mōhio e ana te aha. Engari, pērā i a koe, ka tipu tāua i te kura nāwai nāwai ka kite, ka rongo ngā taringa ka kite ngā konohi. I te rarata mai o tēnei tino taonga ki ngā pātū o tō mātou whare. Nā reira, āe, ko aku mātua katoa mai, a Era, ngā tino, āe, kaiwhakakorikori i te haka, Hono, Kare paku rata ki au, ka ware kē. Ā ngā tau iwa tekau, tae atu ki te hae kura, ka tahi au mātou ka tino wero, ā, werohia mātou e tō mātou kaiako i a Hare Rua. Ka tahi au ka, ka tūmeke, ka ohorere, ka tuwhera ki tēnei momo taniwha nei, te haka. Kia ora.
Ki ō whakaaro, me aha te kapa E mauri tau ai tana tū i roto i te whakaeke, mauri tau ai tana whakaeke i runga i te papa o whakataetae.
Kia kaitangata tonu, kia karawhiu i tōna ihi, tōna wehi tapu, katoa mai i runga i te atamira, ā, i runga i te whakaiti, ā, koinei ki au, A te tino o ngā titonga katoa. Kia ora. E whākana mai ana ngā pūkenga mau rākau, poi, waiata, haka, whaikōrero, ngā nuku, ngā mau areare, me te mauritau a ōna kaitātaki. Nā reira, he titonga pūkenga rau ki au nei. Kia ora. Ki au nei hoki. E mātāmuri ana te whakaeke i te kitenga atu o ngā kaiwhakawā, āe nā te tapu te mana o te mōteatea toi ā-ringa haka, heoi anō, ko ngā pūkenga e kite ana i te whakaeke e noho whāiti ana, e wāwāhi ana ki ērā titonga e ono, e whitu. Katoa, ā, te kapa. Nā reira, ā, mōku ake, ko te mano a Tina, ko te tuku tahi, ā, whakaaro, ā, karawhiu, ā, reo, ā, ihi, ā, wehi. Ko te taupatupatu pea he pēhea tāu, ā, whakanui, ā, i ngā kapa, ā. E kainga ana ki ngākau nōku ki te tarapekepeke, takaporepare, whiu rākau, ā, tua atu. Ka, kē rā, e, e mauritau noa ana, e paku noa ana, Kia ora. engari mārō ana te piu, mārō ana te kori. Āe. Nā reira, ka, ka hoki mai tonu ki taua kōrero, whakanui i ngā mahi, i ngā pūkenga, i ngā pūmanawa e Kia kitea ana. ora. Āe, tērā ētahi kapa e 98, 99 anō te karawhiu, engari koirā anō te kapa e tino kaingākau nuitia ana e au. Ā. Ā, ka tau ki ngā, ki ngā kapa mārō, ā, māmā te piu, te kori, Tahi rau ora te, tahi rau te, te tuku, eh, heoi anō, ehara i te mea kāre rata ki a au, engari, eh, ko aua momo tonu, he rerekē. Nā reira, i aua rerekētanga, ah, hoki mai pea, ah, ki ētahi mātāpono, ah, Kia ora. ko te karawhiu, ah, ko te mauritau, ah, ko te manawa tīna, ah, ko te rongo, ngā, ah, ā-reo nei, ā-kupu nei. Otirā, ah, te māmā me te hāngai o ngā ringa o ngā whiu rākau rānei ki te kaupapa. Kia ora.
I konei tātou whakarongo atu ai ki te tohunga haka a Tā Tīi Motikāretu me ōna anō whakaaro. Papa, kia mea te huri tāua ki te kōrero mō te whakaeke. Ki au nei, ko te, ko te whakaeke me pērā i te whakaeke i te marae o ngā tau ki muri, nē. Haere ngā karanga, haere ngā haka, haere ngā i te wā kotahi, kia puta ai tētahi wana, aha rānei. Ki te kore he wana, ahakoa, ahakoa ko tēhea o ngā mahi, poi, haka, aha rānei, me wana, me mārama ngā kupu, nē rā. Ahakoa whakaeke, waiata, haka, me mārama ngā kupu, he aha te hua? Nā te mea he karere ērā āhuatanga ki te ao whakarongo mai. Me rā? Tēnā koe.
Kei roto i ngā kupu tō kī atu, me pēnei tātou, me pērā tātou, kaua e whai i a mea, āe, taku maunga ko mea, ā, ērā, ā, ērā kōrero katoa. Engari, kia mārama, kia mārama. Nā te mea e mahi ana koe i runga i te whakahīhītanga ki tōu rohe, ki tōu iwi, ki ōu awa, ki ōu aha, ki ōu aha, ki ōu aha, nē rā. Nō reira, me kia mārama te puta, kia rongo ai ta tangata, e, anei ahau. Ai. Taupiri te maunga, Waikato te awa, nē, tērā ahua. Ai. Ka rehe mate o wērā kore, engari kia. Kia wana.
Ai, kia wana te whakaputa. Ai. Ehara i te mea me hāparangi. Ehara i te mea me hāparangi. Ko te, ko te, ki te kotahi te kapa, E kawe ana, ka puta tonu te kaha. Tika. Ka tome mahi. Ae. Kawe pa hihi. Ne, kawe pa hihi etahi. Engari ka tome puta he kupu i te waha. Ae. Ko te, ahakoa, ki ake nei, ahakoa, ko te hea o wera ahuatanga, me puta tera ahua. Ko te, ki a au nei, he pai ake te puta o te wana i te orite o nga ringa. Kia ora.
Penei te hoia nei, ne? Ae. Penei te hoia nei. Koira hoki te, te whakawā a ētahi, ka ngaro te mana o tēnā, o tēnā, o tēnā i roto i te kapa. Ka paku rerekē engari kei te mau tonu, nē, ki te kawe a te, a te kapa. Engari kia kite ai, ah, tērā, tēnei, tērā. Ahakoa pea hoki te kapa, ka kite tonu koe, ka warea koe ki tērā nā te pai hoki, nē. Ka wareware noa koe ki ētahi atu rā. Ana he tohu tērā, he pai tērā tangata ki te, ki te kawe i a ia te wahine rānei. Ko ngā whāinga matua hoki, mēnā koe rā tāu e pātai nei, ngā whāinga matua nei, ko te kupu kia mārama, ka tahi. Tēnā koe. Ko te wana, ko te hime e puta. Āhua pēhea, nē. Ehara te i te hāparangi, i te hara nei, te hara nei. Engari ko tētahi wairua ka taea e te kapa te te whakaputa i hiahia ai te tangata mātakitaki ki te peke atu ki tō taha, haka ai, nē? Ko te kī hoki a Te Rangihau ki a mātou, kia ngaro te ao mārama. Wow. Kia kore koe paku mōhio e aha ana i te kaha riro ōu i te wana o tō haka. E noho mai rā ngā rangi i mua i a koe engari kāore te mōhio ko ngā rangi tērā, nā te kaha o tō riro, o tō wairua i roto i te haka. Nā reira, ko kei te kaitātaki te taenga o tērā. Ki te kore te kaitātaki e whakahohi tana kapa, e whakauru rānei tērā ki roto, e kore i puta. Tēnā koe. Kia tahuri atu tātou ināianei ki te tohunga haka a Turuhira Hare me ōna whakaaro mō tēnei kaupapa. Ko te whakaeke pea, koirā hoki te whakakite nā tuatahi. A te iwi, a nā kaiwhakawā. Āe, kia mārama hoki nā Kapa Haka, toru miniti noa iho te kaha o te kaiwhakawā ki tō whakaeke, atu i tā te Kapa Haka ono wiki, toru marama rānei, toru miniti noa iho tā te kaiwhakawā. Nō reira, koirā pea ko te ako pea tērā i nā kai, kaiako, me nā kapa, Kia uru o rātou nākau o rātou wairua ki roto i te wairua o te kaiwhakawā, toru miniti tana kaha. Kia pērā kia toru miniti te kounga o tō whakaeke. Nō reira, koirā pea, āe, kia mārāma, kia kounga, kia kitea i roto i tō whakaeke, ko wai koe? Āe, tēnā koe. Nō hea koe?
Tēnā koe.
I haramai koe ki te aha? Koirā pea te āhua o te whakaeke. Ko te pekepeke haere a, well. He pekepeke anō te pekepeke. Āe. He wāhi anō mō te pekepeke. Mm. Tēnā koe. Nō reira, ēnari koirā ka pea, nā te mea kua tuku, kua whakatuwhera koe i tōu mauri, mm. kia kite mai te marea. Mm. Ko tō whakaeke kei te pērā i a koe. Tapu i taua mauri, i taua wana, i taua ara, ka whakaaraara katoa ki roto i te tirona a te ao e neke nei, o tēnei rā nei. Tēnā. Engari pēnā kei te kouna, kei te ora pai te whakaeke, āe.
Kia māwhiti atu tātou ināianei ki te manu hakahaka nei a Hāni Huata me ōna whakaaro mō tēnei kaupapa. Ko te whakaeke te wāhanga tuatahi e kite ai, e mōhiotia ai he aha te kaupapa, he aha ngā kaupapa e kawea mai nei e te kapa. He aha hoki pea ngā whakamātauhanga hou o taua kapa.
Ana, i roto i ngā tau kua kite atu iti o ngā kapa hou ki te matatini ka kite atu, oh, kai te kawea mai ngā mea katoa, rākau poi, aha rānei, kai tūpono pea ka kore kitea anō, e aua, engari, ka kitea hoki tērā āhuatanga, ana, ko tāku ko te, ko te whakatau i tō kaupapa, ko te mārama mai ki au, Tō kaupapa, me te whakaaro hoki kāore anō au kia pānui ngā kupu. Tēnā koe.
Ka tau mai te kapa ko aku taringa, ko aku karu, ahakoa kua pānui engari ka waiho aku taringa, aku karu, ka kitea, ka rangona, me te mahi tahi. Āe. Ka rere te kōrero mō te tū ā-hōia nei, engari te ngākau tapatahi, Te manawa tahi, ērā momo āhuatanga, mēnā kai te kawe mai i tētehi mea hau, karawhiua and crack it. So, te kimi ai tētehi kupu mō te crack it, um, hoi anō, yeah, yeah, Whomara, yeah, yeah, whomara mai taia tērā te koa. papa, nā koa, taia te papa, kia, kia wera mō te kapa e haramai ana. Tēnā koe. Ki reira hoki i kite ai ngā āhuatanga o iwi kē atu. Tēnā koe.
Ka kuhukuhu mai.
Me āta whakaaro hoki tātou ki tērā āhuatanga. He pai tonu te kawe mai i aua āhuatanga, engari, no, ka whakaaro ki a, ki a mātou, ka haere ki tētahi konowhete pea ki tāwāhi, ka kite i iwi kē atu, e mahi ana i ngā mahi Māori me te au, e! Oh, e aha ana rātou? Nō reira, me āta whakaaro tātou, ka pēhea taua iwi Ki ā mātou mahi. Āe. Ka. Kua āhua pērā atu i ngā tau, kua tuki atu i ngā. Āe, āe. Taonga, ngā oro, ngā aha rānei o tētahi atu ahurea. Āe, o tētahi atu ahurea. Ana, ko mātou tonu ngā mea e kaha whakahaha nei i te tangata e pērā ana ki a tātou, ki a Ngāi Tāua te iwi Māori. Nō reira, me āta whakaaro hoki tātou, engari ko tāku ko te, ki te Hei te wā ka, ka mutu tērā wāhanga, mēnā kei te pēnei tonu au, oh, kua rongo. Ah, ka pai. Kua hīnawanawa te keri, engari mēnā kei te... Nō reira, ia, he, he āhua uaua te tuhi aua kōrero, nē, engari he momo rongo, ana, koina te wairua pea e kōrerohia ana e ngā kapa. Ki te tau mai tētahi kapa, ka tahia te papa, ka pēnei ngā kaiwhakawā, Hū! Ana ka mōhio hoki koe, ana, kua mau. Kua mau, kua mau te iro. Kua mau, ia.
Ā, atu i tērā, ki au nei ko te whakaeke, te wāhanga, me kite ngā mea hou. Āe.
Ara te, anei, Anei tō wāhi e hika, anei te wāhanga e hika mā, kia kitea he aha kai te pūkoro. Kia ora. Ana, koina te take ka tino pai kia i te whakawā, i te whakaeke. Tēnā koe. Nā te mea, kei reira ngā mea hou katoa nā, oh, whao, oh, wow! Nā, me, mēnā, ina, te whakamahi i ngā momo taputapu, he poi, he patu, he rākau, he aha rānei, e, he maha ngā momo i tēnei wā, nā, he poi piu, he poi kōhatu, he poi aha rānei, tēnei he rākau poto, he rākau roa, Ā, me ngā momo takahi, ā, paku rerekē, ā, nō reira, ie, koina te wāhi tino pai ki au ko te whakaeke. Ā, ko tētehi mea kāore i titono pai ki au, ko te āhuatanga i ētehi wā ki ngā kākahu, ki ngā korowai. Nā te mea ka hiahia kia ohorere mai pea te kite, koe te ka tango ka whiu ki te papa. E te motu, He taonga tonu te korowai. Tēnā koe. Me ai rāhuatanga, me mutu tē rāhuatanga. Āe. Koinei te inoi. Tēnā. Me tiaki tonu aua kākahu hei wāhanga o tō tū. Āe. Nā te mea, you know, ka haramai, ka mau mō te tira, waiata tira ana, ka tango i te wā o te whakaeke. E pai ana, Pupuruhia he wā te kauhekona pea ki te āta tango. Kāore he raru o tēnā, engari mō te whiu ki te papa e hika mā, tiakina ā tātou taonga. Kia tahuri atu tātou ināianei ki te mātanga haka a Hohua Mohi me ōna whakaaro mō te kaupapa nei. Ruarua noho ngā wā kua whakawā au te whakaeke. Engari kei roto pea i tana ingoa. E tama, whakaeke mai. Pēnā koe e whakaeke mai ana i te rewhe, i te katau, whakaeke ana i muri ki mua, kei te pai, engari me whakaeke. Engari, ki a au nei ko ngā tūāpapa o te whakaeke. Tēnā koe. Ki te waiata, kia reka te waiata. Āe. Ina, ki te haka, kia kaha te haka. Ki te mau i te rau rākau, kia ngātahi, Whakakōrerohia ngā rau, ki te mau i te rākau, kia kaua e hingarungaru, ki te mau i te patu, kia kaha, ki te peke, me tapatahi, me ērā atu āhuatanga katoa e hāngai pū tonu ana i te whakaheke. E, ki au nei kāre i tua atu i tērā, te rawe o te whakaheke, koinā te wā tuatahi, te huatakitanga e kite ai te iwi i a koe. Kia ora.
So, me pai. Inei ki te kore e pai, inei ki te maroke kē mai tō whakaeke, inei me ana wētahi, inei e mārama ana, inei te whakaeke, inei me rite ki te wā e whakaeke ana te tangata ki te marae. Āe. Engari me auaha tonu, hei, ka nui nei te maroke pēnā tātou ka tīmata i te tangata, ka tūpato te mahaunga, ka hīkoi haere, ka karanga noho tētahi, ka nā, ka tae, ka kū atu. Inei me auaha tonu. Āe. Engari me pai. me reka, tā te mea, ki te maroke i te tīmatanga, me uaua, ka hopukina anōtia i te hunga mātakitaki i a koe ki te maroke te tīmata, te tīmatanga. So, koina te huatakitanga, you know, e aha ana tēnei kapa, wā kai roto i tana, wētahi wā ka waiata tira, waiata tira, ngāwari, kia reka, karetu atu, engari, Koina te wā tuatahi e ki te hunga mātakitaki i a koe e whakaeke ana. Ina, koira te tāwara ka mau ki te waha, ki te kore e pai, me uaua ka pai i muri ake. Āe.
Tēnā koe. I, i roto i te taka o te wā, i a koe e mātakitaki ana, um, kua ngaro haere ētahi āhuatanga i roto i te, te whakaeke, ā, e kaha rānei ana te whakaeke i roto i ngā rā nei?
Well, ki a au nei, E hoki whakamuri ana wētehi ki tētahi tāera o mua. Ko te tāera pea i te wā i a tāua e tupu mai ana, e hokihoki ana, ka whakaaro ake ki te hunga pērā i a Whakaue, i rawe ki a au i te mea, e tama, koina te, kite ana au i a rātou, kite ana au i a Aunty Norma, kite ana au i a Aunty Tua, Aunty Polly, me tērā momo whakaeke. So, wētehi e hoki ana ki tētahi whakaeke tahito, Kua haere te mea, tahito rawa, tahito e koro nei au, rua tekau, toru tekau, wha tekau, rima tekau tau ki muri, engari e hoki whakate pērā ana. Wētahi e hoki rawa atu ana ki tētahi, ki tētahi matua ukiuki. Ā, ka whakaaro ake au ki a Paraone mā, ā, i tōtōia mai ko te Pai Mārire, me te reka hoki o tērā āhuatanga. He matapihi ki tētahi ao. He, he, he, o tana tūmanako. He matapihi Ki te ao, ki tā rātou i whakapae nei, koina te ao i taua wā. Ae, tika.
Nē? Ae.
Ā, engari, i reka ki a au hoki, i reka hoki ki a au tērā āhuatanga. Ē, engari, e anga whakatepēhea ana tēnei mea te whakaeke? E aua. Nō te mea, wētahi e pērā ana, wētahi e pupuru ana ki tētahi tāra. Maumahara tonu ai te 92, ka oho mai rangi, oho matakamokomo nei rangi wewehi, i āhua flabbergasted katoa te mea, he aha hoki tēnei āhuatanga? Tika. Hei nei, maumahara tonu ana, ehara i te mea he whakaeke, engari maumahara tonu ana au ki a Manutaki, te wā i waiatatia a Mihiniātea. Tēnā koe. Inā kē te auaha. Āe. Engari i te reri te ao ki tērā auaha hei tauawa. Tēnei, tērā anō hoki te Te Āhuatanga ki tēnei tāua. Āe. Wētahi wā kāre reri ana te ao ināianei, engari kātahi matatini, kārua matatini, haole maoli, ko pai ināianei. Engari i hāua rātou i ngā matatini inā kē ia rā ki muri. Tēnā koe. Engari kāre anō ki hea. anga ai. E moho ana au ko te tāwara, I suppose, ki ngā kaiwhakawā e anga whakamuri ai tētahi ao tahito. Engari ki a au nei, tahito mai, hou mai, me reka, me pai. Ki te kore, ahakoa ki hea anga ai, ko te tūmanako ia e anga ana ki ngā Ki, ki uta, a, ki ngā motu tere o te pai.
Tēnā koe. Āe. Tika. I konei tātou whakarongo atu ai ki te mātanga haka a Paora Brosnan me ōna anō whakaaro.
Ko te kapa e tareka ana te whakaatu i tōna ake mana i runga anō i tōna ake huarahi kia kore ai ia e rite ki te moana i waho rā. E rite nei te rangi, e rite nei te taera, e rite nei nā āhuatanga katoa. Um, nō reira, kui, kui nā pea tāku, ki, kimi te huarahi, Aye. e tū nei tō kapa ki runga i a rātau katoa i nā mahi ōrite. Mm. E mārama ana Aye. ērā kōrero? E mārama ana, e mārama, me, me motuhake. Yeah. E. Me motuhake, Aye. me motuhake. E, he āhuatanga i ngarongaro haere ana. Te tō titiro i roto i te whakaeke. Āe, kara au mōhio mēnā he ngaro hana kino. Āe. Engari kua, kua āhua mimiti nei tā tātou whakaeke i runga anō i nā whakaeketanga a nā pākeke. Hoi anō, tukuna te kapa haka ki a Harere. I te mea, ko te whakaeke pea o te wāhanga e tino taea ana te tuku i te wairua auaha.
Āe, i te tīmatanga, ko te whakaeke marae kei roto i te ingoa o tērā mahi. Me pērā, te, tētahi kapa. Ki au nei karekau.
Kua rongo au i ērā kōrero e puta ana i roto i nā taunari, ki au nei karekau. E ai. Ahakoa e whakaeke nei koe i runga i te marae o Te Matatini, ko te huihuinga tāngata E mōhio pū ana, ehara hoki i te marae tikanga. He marae kapa haka. Nō reira, tukuna ki ōna anō auahatanga. Tēnā koe.
E māwhiti atu tātou ināianei ki te manu hakahaka nei a Donna Morrison me ōna whakaaro mō tēnei kaupapa. For the whakaeke, you need to really stamp who you are. Yes.

Amazing.
Kia tahuri atu tātou ināianei ki te mātanga haka a Ngārimu Parata me ōna whakaaro mō tēnei kaupapa.
Tuatahi, me whakaeke ki runga ki te atamira. Ka mutu, me whakaeke kia kotahi tonu te whakaeke. Tīmata mai i te taha, Tīmata mai i muri rānei, tīmata mai i tētahi atu taha, whakaheke mai ki runga i te ata amira. He nui ngā, he pai ngā, ngā whakanikoniko, ngā nekehanga, he kurutao, aha ake rā, kai pai, āta au e rā. Engari ko, kia, kotahi tonu te whakaheke ki te ata amira. Pēnā he haka te, te, te momo haka te whakaheke, me haka. Kia ora.
Me haka.
Me kitea ngā āhuatanga o te haka, me aho ora ngā pūkahukahu o te tangata, mai te tīmatanga tae noa ki te mutunga, whakaputaina ngā kupu. Ko ngā whare tutu kei te tīkaro, ko te tinana he tau, he pakari, mō ngā wāhine tā, tā rātou tū ā-iwi kia kitea tērā momo āhuatanga i roto i te haka. Ā, o tētahi āhuatanga, ā, me pakari, me manawataki, me ū te, te, te manawa rere tīmata mai te tīmatanga o te waiata o te haka tau rawa atu ki te whakamutunga mō te whakaeke. Ā, pēnā he, he waiata, ā, tā ētahi, waiata te whakaeke, ā, Me reka. Ae.
Me reka te waiata. Me pai te rangi. Kia kaua e wha, e rima, e ono, e whitu, waru pea nga, nga rangi o te waiata. Pena ka tae e koe, pena ka tae e koe. Ae, ae. Ko etahi. I te, ie, engari ko te nuinga kare tae e ratou tera mahi. Kare tae e ratou. Nore waiho, waiho tera mo te hunga mohio. Engari pena he waiata te whakaeke, Waiata ataahua, me reka te waiata. Ngā wāhine, pēnā he waiata ko ngā wāhine kei te kawe te nuinga o tērā whakaeke. Ā, me maranga ngā kauae, ko ngā whatu, ko ngā pane, me tau, me puta te reo, me kitea te ataahua o tēnei mea te whakaeke, me tau. te whakaeke. Me te tōtā ngā tāne i roto i te whakaeke a waiata, tā rātou he manaaki noa, he whakaū i te taki, he whāngai atu i tētahi ngao, tētahi mauri ki roto i te kaupapa. Pēnā ka āhei e rātou te tērā, kāre i heke te mauri, kua eke tērā whakaeke. Hoi pēnā he tangi te whakaeke, nā, Ka kīngihiaka tēnei kōrero, kāre ia i rata ki te hari i ngā whakaahua o ngā mate ki runga i te atamira o ngā whakataetae, o tāna, mō te marae kē tērā mahi. Tēnā koe.
Mōku tonu, kei te pai, kei te mārama ki a au te wairua, ko kīia, ko te, ko te, ko te mahau, ko te atamira i te matatini, ko te maharau tērā o te motu, e pai ai tā rātou kawē, ō rātou mau, ā, mate. Ā, rongohanga te, te kapa haka, haria mai e rātou, e rua ngā whakaahua. Ā, tata, kapi katoa te, te, te atāmi nei ngā whakaahua, engari ro ērā whakaahua he kuri. Aia we! He kuri ērā, e pērā rawa te, me taku whakaaro, ā, o, he Māori tērā āhuatanga. Ma, mea nui te kuri ki te Māori. Oh, mokai. Pakanga, pakanga i te Māori iwi ki te iwi, ina patu e te kuri. Hoi, ina whakaeke, ā, tangi, ā, tētahi, te kapa ki runga, ā, i te, i te ātamina. Ka, kai te kite, ka kite koe, ka rongo anō koe i tētahi wairua, ā, ātaahua. Ātaahua te, tā rātou, ā, kua tūpou ngā māhunga. Ā, ko te tuinga o te wā kai te rērere haere, ā, ngā tangi, ngā karakia, ngā takutaku, ngā waere, ērā momo āhuatanga. Ā. Kua whakaeke ki runga, ki mua o te atamira katahi ka tukuna tetahi paku haka whakatau a ka waiho atu i kora. He ataahua, he uaua tera ki te whakawā. A, tena koe. He uaua te whakawā i tera momo ahotanga. Engari tera momo whakaeke, whakaeke tangi nei, Kāre te kaiwhakawā i te mātakitaki i ngā waewae, i ngā ringa, i ērā, i ngā wiri, i ērā mea. Kāre i te paku aha, mehemea kei te, he, he ōrite te tūpou o ngā māhunga, kei te tōtika te tau o te noho a ngā parekawakawa i runga i ngā māhunga. Kei te, kua kuhu atu ki tērā momo ao, kua whakaaro au kei te pai tērā. He rerekē Ko te whakawāhi i te whakaeke waiata, āwao kia hōrite ngā ringa, te taumata o ngā ringa, te pae o ngā ringa, ngā kanohi, ngā waewae, pērā anō mō te haka. Nō reira, ērā momo āhotanga, ka mutu ko ētahi ka whakahanumi i ngā mea e toru, e rua rānei, he waiata i te tīmata, he haka hei whakaoti pea. He tangi i te tīmata, he haka hei whakaoti pea ērā momo āhuatanga. Koinā tāku mō te whakaeke, me whakaeke ki runga i te ātamina, ahakoa te momo kawenga, me tau, me rawe, tangi mai, waiata mai, haka mai. Koina.
I konei tātou whakarongo atu ai ki te mātanga haka a Ruki Tobin me ōna anō whakaaro.
Te whakaeke me te whakawātea. He mea rau atu i roto i te whakataetae ki te aha? Ko te whakautu e kite ai te marea I te whakatinanatanga o ngā tikanga whakaeke marae, whakawātea marae. Tēnā koe. Ka hokia ki ngā tau tuatahi o tō tāua whakataetae, ko ngā whakaeke o ngā kapa he, pēnei te whakaeke marae, wāhine ki mua, tāne ki muri, whakaeke. Āe. Ngāwari. Ngāwari. Ā, ka mahara au i tau 86 pea ko Wakahuia, tētahi taha, Ka hurapa rātou, ka kī, Woo! Mīharo! He tino whanaketanga tērā i roto i te ao aka. Rerekē rawa atu!
Nā, nāwai, nāwai ka kite tātou i te whakawhanaketanga o te whakaeke ki runga i te whatarangi. Ko taku wero pea ki tēnei kaupapa o te whakaeke, he āhei e whai wāhi atu ai tātou ki te āta wānanga i te momo, i te tikanga o tērā kaupapa i te mea Ehara i te mea kei te ngahau tātou i te whakaeke, kei te whakaeke tātou. Engari i roto i ngā tau ko Hori, kua kite tātou kua hūrapa, kua kohua ake tētahi momo hou, kua kite tātou i roto i te whakaeke, he hiahia pea nō ngā kapa ki te kōrero pūrākau me te whakatinana i ērā pūrākau. Nō reira, kei neina, i a tātou e kōrero whakawhanaketanga anga whakamua, he aha tēnei me te, te whakaeke me te whakawātea i roto i te horopaki o tō tātou whakatata i ēnei rā? Tēnā koe. Nā te mea, ki te kōrero tātou ki ngā tautōhito ki ā tātou kaumātua, he ngāwari, whakaeke ki runga marae. Āe. Engari ki te kōrero tātou ki ngā kaihaka o tēnei waka, ki, oh, ka taea tēnei, ka taea tēnei momo, ka taea tēnei momo, nō reira, Ki au, kei te tino hiahia kia wānanga tātou, nā te mea, tāku e aro nei, ko ā tātou tamariki. Nā te mea ki te kaingākau ā tātou tamariki, ka whai wāhi rātou ki ēnei mahi. Ka hoki au, kia tāu e tipu ana. Ka tū māu a Wakahuia, 96, Lion King. Nē. Koina, koina, koina pea te tae o ngā waiata i kaha waiatatia nui te tatau i te kura. Nā, i te mea i kaingākau mātou ki tērā oro, ki tērā momo, ka mohi, ka hoki atu ki ngā waiata o te, o te hokowhitu atu, i te wā i haere ngā tama tāne ki te pakanga, ka titoa ngā waiata ki ngā oro tahito o taua wā, kia kaingākau a tātou tamariki ki ērā. Nō reira, koau tēnei e whakaaro ana i a tātou e korero whakaeke me te whakawātea. Me pēhea e kite ai a tatou tamariki i a ratou anō i roto i ērā mahi? Me pēhea e tohia mai ngā riro tītapu a mātou tīpuna mai te ao o mua hei whai pānga ki konei? Kei nei nā, whakaeke me te whakawātea, he kaupapa nui tēnā mō te anga whakamua o ngā mahi haka. Nā te mea te ao whakataetae e whanake ana, e tupu ana, engari ko te wero ināianei, Hea te rerekētanga o te kapa haka me te theatre? Hea te, me pēhea e kite atu ai au i ngā tikanga i roto i tō koutou tūā kapa? Kei, kei tērā wāwāhinga tātou. Ki au nei, nā, ki te kore tātou e wānanga ināianei, ka tupu, ka tupu, ka tupu, ka uaua te tōia mai ēnei awa e rua kia noho mahanga anō, ka tupu, Tamaiti whāngai pea.
Tēnā koe.
Kei te hoa, kei taku rangatira. Kua rangatira tēnei kaupapa i ērā kōrero. E hora atu nei, e hora nei hei kai mā te hunga e pikoko ana ki tēnei taonga a tātou. Nō reira, ko te ngākau aroha tēnei e mihi atu nei, e tangi atu nei. Tēnā koe.